Pastor Musumbi with you once again. Ndokugamuchirai mese pazuva ranhasi zvakare pa online service. Mwari wamasimba ose achitira zvakanaka. I believe tichava nenguva yakanaka panguva dzino. Tichava nenguva yakaropafadzwa naMwari. Get ready to receive the fresh revelation

Title yemessage yangu yezuva ranhasi inoti Thou art loosed, thou art loosed, thou art loosed. Jesu akanga achidzidzisa musinagoge. Apedza kudzidzisa musinagoge, Bhaibheri shoko raMwari rinoti panoita mukadzi akanga achinetswa nemweya yetsvina for 18 years. Achinetswa nemweya yetsvina kunonzi akanga asingatogoni kufamba anga asingagoni kusimuka ari ega zvichikonzereswa nemweya yetsvina. Jesu ndopaanotaura achiti women thou art loosed regedzwa poreswa. bhaibheri shoko ramwari rinoti ipapo ipapo mukadzi akasimuka kubva panhoo dzake ipapo ipapo mukadzi akaporeswa ipapo ipapo mweya yakanga yakamubata ikamuregedza kunonzi akasimuka ipapo ipapo ndokubva aporeswa bhaibheri shoko ramwari ndo parinoti mukuru wesinagogi ndo paanonetsana najesu akati tine mazuva 6 atinogona kuporesa vanhu sei waporeswa musi wesabata ipapo ndopakanetsa nyaya kuti tine mazuva 6 ekushanda sei wasarudza kuporesa mukadzi musi wesabata wadii kuporesa mamwe mazuva ese ari 6 chinondishandisa chirwere hachirespekte sabata mweya yetsvina hairespecte sabata unogona kurwara musi wesabata unogona kurwara musi wesande asi kune vari kupa license kuti bheta kurwara uri musi wesabata pane kuporeswa uri musi wesabata ndo zvinonetsera chinhu chinonzi law the dangers of tradition jesu rimwe ramazuva anoti munoshayisa shoko ramwari simba nokuda kwetsika dzenyu pese paunoda kuexperienza simba ramwari pese paunoda kuexperienza ruoko rwamwari ziva uye nokudzidza kudhifita kukunda chinhu chinonzi tradition ukatevedzera tradition inokunonotsa kubata munana wako inokunonotsa kubata breakthrough yako ukaverenga second kings chapter 7 the bible says kune varume vakanga vaine maperembudzi vakanga vakagara pagedhe nokuti patsika dzechijudha kana uine maperembudzi haubvumizi kugara muguta unogara kunze kweguta saka varume fo vane maperembudzi vanogara kunze kwegedhe kwete kuti vanoda kugara kunze kwegedhe tradition inovaudza kuti kana uine maperembudzi muguta haupinde kana uine maperembudzi pane vamwe hauende but the same place yavakagara ukaverenga kumashure zvishoma kune murume anonzi naamani anoti avana aita maperembudzi anowana mwanasikana akamushimirira vhangeri akati dai kwanga kuri kwedu maperembudzi aya aipera naamani nokuti mujendael naamani nokuti haasi mujew haabatwe netradition yekwaisrael anopinda ari kundoona naamani muguta asi vetradition vagere pagedhe venyasha vari kupinda muguta tradition inokuendesa kunze kweguta asi grace dzinokuendesa mukati tradition inokunonisa kubata breakthrough yako asi grace dzinokubata panguva yaunenge uchida nyasha dzamwari so uchati namani mugendel namani haasi munhu haasi werudzi rwechijudha namani eh, muhedheni saka uyu haabatwi netsika dzechijudha tsika dzechijudha dzoti gara kugedhe but grace dzamwari dzinoita nalif defy matradition so jesu rimwe ramazuva anoti munoshayisa shoko ramwari simba nokuda kwetsika dzenyu thats why uchiona kuti peter john najames vaenda pamuso wetemberi havana kutanga nokuparidza evhangeri Havana kutanga nokupa zviziviso muchechi. Bhaibheri, Shoko raMwari, rongoti vakangowanika chirema chiri pagedhe. Vakati, Sirivha negoridhe hatina, but what I have I give it unto you. Havana kutanga nepurogiramu yaMC, havana kutanga nepurogiramu yakanga yakarongwa, asi vakatanga nezvinodiwa naMwari. Vakatanga nealta, kwete nepreaching. vakatanga neautako yevarwere kwete nezviziviso kana uri panzvimbo yokunyengetera kana makuda kuona the wave of the holy spirit kana makuda kuona simba ramwari bheta kufamba nezvinodiwa namweya pane kutsikirirwa netsika just imagine dai vakaignowa murume akanga ari pagedhi wotanga nezviziviso asi mukomana achiri pagedhi vakati zviziso zvozotevera but murwere apora chairperson ngaazosimuka asi murwere apora chechi kana makuda kuexperience the anointing and the grace of the lord pane macertain traditions anofanira kubrekwa pane dzimwe tsika dzinofanira kumbopota dzichibrekwa so that you can experience the fresh anointing and the move of the holy spirit spirit thats why jesu inini i wonder why kuti musinagogi ndo maifanira kuita mamiracles asi unozviziva here kuti pool of besaida yakandowira eh, murume akanga ari paralyze yakawira murume akanga ane 30 years ari padziva achitsvaka anomusundidzira achishaiwa pool of besaida ranga risiri musinagogi raiva kunze kwesinagogi why pool of besaida yakaiswa kunze kwesinagogo mwari vakaziva kuti musinagogo mune tsika dzakawandisa musinagogo mune tradition yakawandisa musinagogo mune macustoms akawandisa beta ndigadzire imwe nzvimbo yekupora kwavanhu zvisinei nesinagogo zvisinei nevakuru vesinagogo zvisinei navapirisita asi wokuti unowira wega and wopora saka mwari vakadhivhaisa imwe method yekuti vetsika tinovaziva havade kuti vanhu vapore vetsika tinovaziva vanoda kuita 10 minutes vari muzviziviso vetsika tinovaziva anoda kuita 20 minutes eh, achichera service but eh, in the eh, vachi kosta upenyu hwevamwe vanhu regai ndigadzire pulo besaita kunze kwesinagogo vanopora vopora kureva kuti vanhu vaigona kutogona kupora kupulo besaita vozoenda kusinagogo vakucelebrata simba ramwari kana wakuda kuexperienza nyasha dzamwari kana wakuda kuexperienza the move and the power of the holy spirit you have to forgo madzimwe tsika namatraditions so jesu unozviziva here kuti zakariya paakaudzwa namwari nemutumwa kuti uchava nemwana uchamutumidza zita rokuti john zakariya akadhauta mwari adhauta jehovha kunozi ipapo ipapo akatadza kutaura nokuti hiye haana kugona kutenda shoko rajehovha asi paakatadza kutaura ndiye ane zita remwana ari kuzvarwa but ane zita remwana haachagone kutaura bhaibheri shoko ramwari kuti panondozvarwa johani pane vanhu vakada kuzama kumbomupa mazita pano vanhu vakada kuzama kutumidza mazita vamwe vakati ngaanzi zakariya vamwe vakanzi ngaanzi chakati asi muridzi ane zita raakapiwa nemutumwa haachagone kutaura bhaibheri shoko ramwari roti for eight days johni azvarwa asi haanagona kutaura asi patsika naho dzechijudha munhu aigona kuzopiwa aigona kuzopiwa zita riri official musi wechi 8 aitwa sekamsized but pazuva rechi8 john paanonyora zita romwana zakariya paari kunyora zita remwana kuti achanzi john ipapo ipapo ndokubva ataura kuti pane dzimwe 8 days dzakararama zakariya asingataure not because anga asingafaniri kutaura asi patsika dzechijudha for 8 for 8 days kana dzakwana 8 days ndopaanikwa secumcised and achipihwa an official name kwati ari kuita 8 days asingataure kunyange simba rekutaura riripo but tsika dziri kumunhu ati 8 days paanongononyora zita rajohani ndopaari kutanga kutaura kureva kuti kana wakuda kuexperiensa nyasha dzamwari kana wakuda kupinda simba ramwari pane mamwe matraditions aunofanira kupota uchibreak aunofanira kupota uchisiya so that you can experience the fresh move of god the fresh move the fresh revelation from above so jesu anoporesa musi wesabata mukuru wesinagoge Mukuru wesvondo ndopaari kuti iye waporeserei musi wesabata. Haleluya! Waporeserei musi wesabata. Jesu akati, imi mune mazuva mangani? Ha, imimi kana ng'ombe yenyu kana mbongoro yenyu ikadonhera mugomba hamuibudisi here musi wesabata? Saka mombe ndoyakosha kupfuura munhu. Munhu ari kunzi ngaafe musi weSabata, asi mbongoro iri kunzi ngaibude musi weSabata. Saka tsika dzinokoshesa zvisina basa dzosiya zvine basa zvacho. Saka in other words ari kuti muri kukoshesa mhuka kupfuura upenyu hwemunhu. Ende ndati ubate chimwe chinhu Jesu akatanga adzidza. dzisa asati aita munana so in other words vanhu vaifanira kubatwa neshoko ramwari itsika yajesu kuti haatangi nokuita minana anotanga nekudzisa shoko rajehovha paakandobata hove dzakawanda peter aita usiku hwese achiredza hove haana kutanga nekubata hove akatanga nekudzisa shoko ramwari auti peter ndipe bhoti rako ndimboparidza ndobva apedza kuparidza paari kupedza kuparidza ari kuti kanda pakadzika in other word jesu anoziva kuti kana takuda minana kana takuda zvishamiso kana takuda breakthrough the word of god must be taught first then miracles will follow the word of god must be preached first then signs and wonders will follow those who shall believe the word of god saka jesu asati aporesa anotanga nokuparidza evhangeri as i am preaching today right now i know kuti une zvauri kushuvira kuti dai mwari akuitira une zvauri kushuvira kuti dai mwari vandibata neruvoko rune simba allow me this hour to preach the word of god to you and i know kuti pakupedzisira you will receive the healing pakupedzisira you will receive your deliverance saka anotanga kudzidzisa apedza kudzidzisa ndopaari kuporesa mukadzi bhaibheri shoko ramwari rinoti anoti kune mukadzi women thou art be loosed chiporeswa ndobva mukadzi aporeswa ende paari kupedza kuporeswa pari kuita debate rese rokuti aporeserwe musi wesabata pane inoni challenge yakataurwa najesu kuti imi muri kuponesa mbongoro dzenyu imi muri kubvisa n'ombe dzenyu musi wesabata kana dzabatwa even nemasinika dzawira mugomba uyu haasi mwana waabrahama here anofanira kuporeswa ipapa kandipabate ipapapa uyu haasi mwana waabrahama here anofanira kuporeswa in other words mwari ari kuti mukadzi uyu ane a certain favor ane a certain grace dziri paari mwana waabrahama tingatoiginowa magentiles tingatoiginowa ng'ombe nembongoro but hatigone kuiginowa mwana waabrahama why nokuti ane mapromises aainawo nokuti abrahama akataurirwa kuti vana vako vachatora masiwo avavengi vavo saka mwana waabrahama haafaniri kugara ari murwere mwana waabrahama anofanira kuporeswa saka haasi mwana waabrahama here wamuri kuda kuti arambe ari murwere so in other words panapa paakushanda pakushanda yatingati kamalism pakushanda chiukama mukati kuti aiwazvo uyu anofanira kuporeswa nokuti mwana waabrahama I, i don't know whom iam speaking to right now i know kana uri mwana wamwari galatians yoti tiri vana vaabrahama nekutenda pane zvatinoitirwa nokuti tiri vana vamwari tiri vana veumambo tiri vana vemuchinjikwa takatengwa neropa rajesu saka ukama hunoshanda ndanga ndisingazivi kuti najesu aitovawo nenguva yaari kuti ndodawo wepadhuze ndodawo weukama hwangu kuti ndiye ngaaporeswe haasi mwana waabrahama here anofanira kuporeswa mwari anodhraivhiwa neukama kwete nemavhoisi ako ukaverenga kuna genesis Nyaya yaHagari naIshmael. Bhaibheri shoko raMwari rinoti Abrahama adzinga Ishmael. Abrahama adzinga Hagari amai vaishmael vese nemwana vasvika murenje mvura yakapera e, chikafu e, chikapera vakatanga kuchema mai nemwana ndokubva hagai aisa mwana mugwenzi akati handisi kuda kuti ndione mwana wangu afe ndakatarisa mai vari kuchema mwana ari kuchema vese vari kuchema vese vari kuti upenyu hwedu hwapera chikafu chapera mvura yapera mutumwa anobva ashanyira hagai haana kushanyira ishmael akashanyira hagai ndokubva mutumwa ati ndanzwa kuchema kwemwana ndanzwa kuchema kwemwana mubvunzo woti sei manzwa kuchema kwemwana isu tese tichichema Mai vari kuchema, mwana ari kuchema, asi voice rinosvika pana Mwari ivoice remwana kwete raamai. In other words, eh, revelation inoti eh, zvizaruro zvotaura kuti mwana waAbrahama haasi Hagai, mwana waAbrahama ndi ishmael saka mwari anonzwa relationship haanzwe volume yako mwari anonzwa relationship haanzwe mazuva akawandisa e, e, ekutsanya unogona kutsanya for 14 years unogona kutsanya for 14 days but kana relationship isipo munhu ane ukama namwari mwari anonzwa relationship not volume yeprayer mwari anonzwa relationship not mazuva akawanda emutsanyo your relationship with god it is a powerful voice rokuti mwari akunzwe mwari vakanzwa kuchema kwaishmael kwete kwahagai why ishmael ndiye weropa raabrahamu ishmael ndiye ane relationship yaabrahamu saka mwari anonzwa relationship haanzwe kuwanda kwevolume kana wakuda kuti mwari apindire muupenyu hwako make sure your relationship with god ngainge yakanaka why mwari ano tonzwa nerelationship kwete nevolume yako thats why zvakati chero ukaita vana vakawanda paraini vana vakawanda paraini uchibuda vese vanoti tivigirei maswits tivigirei maswits nevana vasiri vako vemumara yangu kuti tivigirei maswits asi iwe wega paunoya namaswits unoziva mwana wakupa Haufambe murani rese kuti handazwa muchiti ndivigirei maswith ndavavigira maswith unoziva wako mwana wawakabereka wati apa pava pava necheukama haisisi nyaya kuti wangotaura kuti tivigirei maswith kune vanongotaura but usina relationship haulume swith yacho haiwani kana pasina ukama unogona kungoti ndivigirei but hakuna chinouya asi kana paine ukama unozviziva kuti kunyange ndisina kutaura mudhara anouya neswiti kunyange ndisina kutaura mudhara anouya nechokoleti chinoita kuti mudhara auye nechokoleti kuziva kuti iri iropa rangu uyu mwana wangu uyu ihama yangu saka weukama anowana mabenefits eukama saka panapa jesu ari kutaura eh, nemukuru wesinagogi kuti uyu pachedu paukama hwedu mwana waabrahama saka haagoni kuti arambe ari muurwere pachedu paukama hwedu pachedu iye ngaaporeswe pachedu ngaasunungurwe namwari why mwana waabrahama handiregiwe ropa achiende akadaro handiregiwe ukama achiende akadaro let me speak to you right now ukava nerelationship yakanaka namwari mwari hakurege uchienda wakadaro misodzi yako inopokotwa ukava nerelationship yakanaka namwari mwari hakurege uchienda wakadaro mweya yetsvina inotama muupenyu hwako kana mwari ukava nerelationship relationship yakanaka namwari haakurege uri rombe asi mwari anokusimudza pachedu paukama hwedu nakristu wawakatenda kwaari wakatengwa neropa rajesu ende uri mwana wamwari kana uri veukama hwakristu kana uri weukama hwajesu wakafanira mabenefits emuchinjikwa thats why a canaanite women ukaverenga matthew chapter 15 a canaanite women bhaibheri reshoko ramwari jesu aenda kutaya nesidhom anowanika a canaanite women ariko ndobva ati jesu ndine mwana wangu ari kunetswa nemweya yetsvina muendai mundomuporesa jesu akati handipe chikafu chevana kuimbwa in other words ari kuti iwo you are a gentile person you are a gentile women ndakadanirwa kumakwai ekwaisraeri ndakadanirwa veukama hwangu ndakadanirwa veropa rangu saka newo hatidyidzane ndinoadresa nyaya dzangu pane veukama ndinoadresa ndinoporesa veukama hwedu ndinoporeswa kune vakatengwa neropa ndinoporesa kune vakatenda kuna kristu iwewe uaegental Saka ichi chikafu chawakuda ichi hachisi chako ndechepeukama and let me speak to you mukadzi nobva ati kunyange neimbwa zvayo inodyawo zvinodonha kubva patafura jesu akati handina kumboona kutenda kwakadai in other words mukadzi akazobatsirwa nenyaya yekut kutenda why nokuti paukama akatadza kukwalifaya asi zvoratidza kuti mwari anoshuvira ukama chinomuvha mwari kuti aite chinhu muupenyu hwako it is your relationship with god ukama hwako ukanaka maswits anodyika ukama hwako ukanaka machocolate mudhara anouya nawo ukama hwako ukanaka namwari zvauri kushuvira mwari anozviita your relationship with god it counts kana wakuda kusumudzwa namwari haasi mwana waabrahama here uyu haasi mwana waabrahama here handingagone kuiginowa mwari mwana waabrahama handingagone kusiya mwana waabrahama akadaro kandina akatenda kuna kristu akatenda kuna jesu jesu haagonokusiya wakadaro mwari haagonokusiya wakadaro uri weropa raabrahamu uri wekutenda uri wesimba remuchinjikwa uh, Ah, uri wesimba reropa rajesu wakatengwa neropa wakatengwa neropa regwayana healing is your portion wakatengwa neropa regwayana deliverance is your portion wakatengwa neropa regwayana the blessing of the lord is your portion uri mwana waabrahama nokutenda saka jesu anoti women thou art loosed regedzwa nezita rajesu upfuurire pamberi uporese usunungurwe chionenakidza in conclusion the bible says and the adversaries were ashamed nevavengi vake vakashamiswa kuti waporeswa musi wesabata nevavengi vake vakashamiswa nemabasa akaitwa najehovha mwari ngavaite chimwe chinhu mukati meupenyu hwako chinoshamisa vasingade kuona uchisimuka chichashamisa Chinoshamisa vanoda kuona uri pasi. Chinoshamisa vanoda kuramba vanoda kuramba vachiona uchitendera panzvimbo imwe chete. Your adversaries must be ashamed. Eh, eh, and the Bible says all the people rejoiced. Kureva kuti kunyange nevavengi vakatanga kushamiswa, vapedza kushamiswa, vakajoina pakupemberera simba raMwari rakanga raratidzwa, kuregedzwa nekusunungurwa kwemurandakazi. As I'm concluding right now, your adversaries

must celebrate with you kuti mwari wazviita mwana waabrahamu mwana wakristu arangarirwa najehovha even on the days of sabbath mwari akurangarira may god richly bless you thou art loosed in jesus name i pray amen